Musulman doganlar, bagt edip, gulak asypda başga dostlaryňyzy ýetişdireweriň gürrüňleri. Deslapysy, Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemiň hud mübarek özi bir gün aýdypdyr, Eşhedü billah we eşhedü lillah. Hudaý bilen gasam içýän diýipdir. Hudaý üçin-de gasam içýän diýipdir. Jibril perişde maňa gelip aýtdy, Eý, Peýamber Ekrem, eý, ahyr kummatyň peýgamberi, bir adam arak içip el çekmese, ine goýaryn diýip goýmasa, ine goýaryn diýip goýmasa, şu durşuna-da Hudaýyň ýanyna barsa, Şol edil ozal bir daşa, ozal bir buta, ozal bir agaja Hudaý diýip, şoň başynda oturyp, daşdan diläp, agaçdan diläp, edil bir butperest bilen ikisi bileje oturydyljakdyr diýipdir. Sahyh hadys Pygambarymyzyň aýdan kebi. Ibn Habban Sahyhynda aýdypdyr. Pygambarymyz sallallahu aleýhi we sellem aýdypdyr, ýene bir sözünde, Men laqiýallaha mudmina hamrin laqiýallaha ka'abidi wesen. Bir adam hemişe arak içip, terk etmän, toba etmän şu durşyny dünýeden geçse, Hudaý Tagala sataşanda, Hudaý Tagala şoňa nazaryny salanda, edil bir butperest ýaly reftar etjek şoň bilen diýipdir. Medinede bir ulamalaň biri geçipdir musulman da walla. Bir gije diye Pygamberiň mesjidine gaşyn barýardym diýýär, Mesjidün Nebige. Pygamberiň mesjidine gaşyn barýardym diýýär, ýolda bir zenana sataşdy. Eý, ahun näde? Eý, palan aga, Pygamberiň mesjidine barýaň, sogap gerekmi hawa? Jan hahyşam sogap gerek boljak bolsa gel palan ýerik bir adam öljek bolup ýaty şoňňa la ilaha illallah muhammedur resulullah diýip ýanyna aýtmaga adam ýok durşuna zenana erk adam ýok jan hahyş gel diýipdir bir zenana öwünden çykyp sogap gerek boljak bolsa ştada bar diýipdir mende beýdip haýyş çekip duransoň bardym diýipdir gorkýa adam aýtmaga Baryp Lä ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diýip ýanyna aýdyberdim, o-da gözüni nemip ýaty. Ahyr gözüni açdy. Nätdirip otyň diýdi maňa. Bolduda midendaň ýok bol tursana diýip aýtdy. Aýtýan zadyň maňa ýokmy-ýa, men ir bizardygymy aýtdym, seň aýtýanyň maňa gerek zat däl, öljek bolup ýatan adam. Aýtýanyň maňa gerek däl, bu aýtýanyňdan bitin biýla diýip-de jan berdi diýipdir. Şo alym aýtýa, Şuny gözüm bilen göremde, Subhanallah, Pygambarymyz sallallahu aleýhi we sellemiň aýdan sözi şumy-şow, Bir adam arak içip-de dünýeden geçse, butperest bilen beraber diýýäni şumy-şdw diýip, şo Pygambaryň aýdan kefi ýadyma düşüp diýipdir. Pygambarymyz sallallahu aleýhi we sellem aýdypdyr, Istiçkin ahyr zamanda arak içjekle, ýöne arak diýmäni bir topar adamla aragyň adyny üýtgedip, muňa palan diýäle, muňa palan diýäle diýip, bir başga bir at goýup içjekle, ola-da dogry arak içdigidir, ýusemmuneha bigaýri ismiha, başga bir at goýup, owadanrak at tapan bolup, arak dä diýdirjek bolup, şeýtdirip içip berende tapyljakdyrki, dogry hakykat arakdyr şo diýipdir. Ikilenjisi, musulman doganlar, biz alhamdulillah hemmämiz musulman. Musulman adam, musulman zenany dünýeden geçende, gabrda goýlanda, kellesi gaýrada, şoň ýüzüni kybla gaşyn bakdyrylyp goýulýar. Bir adam aýrylanda, gabyrda goýlanda, şoň ýüzüni kybla bakdyrylýar, gabyrda ýatyrylanda. Emma arak içýän adam toba etmäni dünýeden geçse, şol adamy gabyrda goýup-da, ýüzüni kybla etseň, ýene-de şony üstüne gum guýup jaýlasaň, şo lähzede açsaň, şoň ýüzi ýokarykdyr, kybladan öwrülipdir, ters durandyr diýip aýdýar. Pygamberimiziň bir sahabasy bar. Ibni Mes'ud diýilýär. Ady-da Abdullah. Pygamberimiziň derejeýik sorag-jogapda bir fetwa berýän halal-haramda göz kepleýän alymlaň biri. Gulak asyň musulman doganlar. Hudaý bile kasam içip bir kep aýtjak diýipdir. Bir arak içýän adam toba etmäni dünýeden geçdi. Şonda jaýlaň diýipdir. Maňa-da habar beriň diýipdir. Arak içýän adam toba etmän dünýeden geçipdir. Şonda maňa habar beriň, bir dar asmadan çürim dar bejeriň diýipdir. Meni de şol daryň üstünde goýuň diýipdir. Edil öldüriljek ýaly. Men amada diýipdir. Daryň başynda baryp kellämi tanaka salyp goýaýyn diýipdir. Ondan soňram ol arak içýän adamy baryp jaýlaň diýipdir ölenden soňra. Mende kelläm darda heniz çekilemak diýipdir. Üstüne gumuny guýuň diýipdir. Üstüne guýum guýan lähzäňizde şony gaýta bir açyp görüň diýipdir. Eger şoň ýüzi kybladan öwrülmedik bolsa, eger şoň ýüzi şo bir kidagalykda ters bakdyrylmadyk bolsa, gelläň men Dara Tagan diýipdir. Men amada diýipdir. Arak içipdir, toba etmedik adam. Şol jaýlanan moýunna ýüzün kybla bakdyryp goýduň, üstüne gum guýduň, kellesi ters durup, aşak bakdyrylmalyda, ýüzi derrew ýüzi ýokaryk bolup durjakdyr. Şa aýtýanymy men-de kasam içip aýtýan diýipdir. Ymtahan etjek bolsaňyz, meni daryň üstünde goýuň, amada daň diýipdir. Eger ýüzi ýokaryk bolmasa, gelläňiz meni çekläň göberiň ýokaryk diýipdir. Pygamberimiň-de bir daýaw sahabalarynyň şägirtleriniň biri. Hatda. Bir adam toba edip, ozal günähiň içindäki adam toba edipdir. Mundan sorapdyrlar, biri sorapdyr, sen näme sebep boldy sen toba etmegiňe? Onda aýdypdyr, Elhamdülillah, bu zamanda ýok. Öňki zamanda bir tor adamlar barmyş. Bir adam dünýeden geçip jaýlananda, Ýort adamlar gidenden soňram gabry açyp, şoň täzejik kefenini alyp, şony parça edip satýar müşdikler. Oňa nepbäş diýýärler. Işi şu gabry agdaryp parça satmak bir towar öňki zamanda barmyş. Meň işim gabry agdaryp, kefenini alyp parça satmak diýipdir. Işim şo diýipdir, käsibim şo diýipdir. Emma ozal täze jaýlananlary görýärdim diýipdir. Emma şi bir tohar adamlar jaýlanýan musulmanlardan baryp kefenini aljak bolýan görsem ýüzleri hemmesi ýokaryk diýipdir. Ýüzleri kybra gaşyn dä, ruby kyble dä, kelleleriň ýeňseleri kybla gaşyn. Bilmän şi Sonam soraýan, şo ýüzleri kybla gaşyn bolmany, ýüzleri ters bolup, ýüzleri ýokaryk bolup duranlaň hemmesini yzarlap gördüm, tamam şu aragçyk toba etmany geçirle, toba etmän dünýeden geçirle şola diýipdir. Aslyn özüm gorkup howf edip, bükülli şol işlerden äpberip, şu din ýolunda gezip ýörenim, toba etmegime sebep bolan zat şo diýipdir. Üçülenjisi. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem aýdypdyr, Men kana yu'minu billahi wal yawmil ahiri fela yashrabul khamra. Her kim Hudaýa, pygambere imany bar bolsa, kabul etýän bolsa içmesin diýipdir. We her kim Hudaýy, pygamberi we kyýamat güni kabul etýän bolsa, bir mejlisde arak içilip duran bolsa, oturmasyn şo sagat diýipdir.